Naga hwainĩ wakinya mũrata ũkaihũrwo nĩ kĩeya ũkarigwo kana nĩ gũgũkĩa karibu tena guku gwa kikuyu ndire ni sinaikore kore mugeni tweka wa gu subscribe niguo tunyitanire na thengiu ni nginya ri ngai ukuhumba thoni ruo na giconoko kunyorurio ngirite ki Wanjĩrire ngire ngĩkira, ũkĩnjĩra ngwathĩkĩre ngĩgwathĩkĩra, nĩkĩ nyingĩ ndeka wanjwĩra ũru ũũ? Wũi Ngai, ndũkanjũrage hote kũrera ciana, no nĩ ndarega gũtũũra na ruo. Ĩyo ti mĩario yakwa, o na kana mũrũgamo witũ, no nĩ ciugo cia ruo iria irekereirio nĩ Ruthu wa Mamu, wanjirie gũkũ thĩ na mahĩtia akĩaria. Aiyũirwo nĩ ruo rũnene ngoro-inĩ yake nĩ itũmi iria atanakorwo akiumbũra nenda-inĩ. Ruthi agĩtiga mafans make na kĩeha kĩnene nĩ ũndũ wa mĩario ĩno yake o ta ũrĩa ũkĩũĩ Ruth Wamama akoretwo ekĩrĩire oro ũguo ũndũ ũrĩa watigire andũ megegeire na mathamĩtie tũnua kuona she never caused drama ona kana gũtetia ũhiki wa ũrĩa warĩ mũthuri wake mũini Martin wa Janet na mũtumia wake Biti wa Maitha na mũgarũ na ũguo Ruth remained silent na a very collected akenya makĩhithũria atĩ ũcio nĩ ũgarũrũku wa mwanya na ikinya rĩa ũgima Ruthi akorirwo agĩka no rĩu nĩ kũgĩte na mbĩtĩka, wagagu na kĩeha kĩnene thutha wa erĩ aya Ruthi wa mamu na Biti wa maitha kuoyana rĩngĩ na mĩario nenda-inĩ magĩcokanĩria mĩario na gũtiga andũ megereire mũno ndeto iria ituthũkĩte thutha wa Ruthi wa mamu gũthiĩ nenda-inĩ ciake thikũ ithatũ hetũku na kũrekereria ndũmĩrĩri ya kĩeha na kũria Ngai ndakamũrage na maruo gĩconoko na kĩnyũrũrio thĩinĩ wa cira ũrĩa augĩte nĩ mũru mũno amu ona thutha wake gũtua matua ma gwĩkirĩra ki na gwathĩkĩra uge wa Ngai rĩu nĩ kũgĩte na ituĩka rĩa kĩeha na maithori thutha wa mũtumia wa Martin Janet Biti wa Maitha kwĩyumĩria kũng'ethanĩra na Ruth wa Mamu thĩinĩ wa gĩko kĩrĩa Akenya mahithũrĩtie atĩ Biti wa Maitha kũrĩ mũthenya wa Sunday nĩ akorirwo agĩthiĩ na kũnyitanĩra na ashirika a kanitha ũrĩa Ruth wa Mamu athiaga na agĩkorwo akĩhithũria atĩ hena ũhotekeku wa gũtua kanitha ũcio home church yake na nyũmba yake kuona pastor wa kanitha ũcio nĩ mũrata wake na Biti went ahead gũcokeria mafans make arĩa mamwĩrĩte atige gũcogotha Ruth wa mamu thutha wa gũthamĩra kanitha wa kũrĩa athiaga Gladys akĩra Beti atĩ mimi nakupenda sana lakini kuhamia kanisa mahali Ruth ako si vizuri Biti akĩmũcokeria na kuga kanitha nĩ wa Ngai kana nĩ wa mũndũ agĩkĩrĩkia na gũtheka na gũthiĩ na mbere na kuuga ati aki ile pettiness mko nayo hapa nje ama huku sikia akisema we were close friends from way back kanisa ni wa mungu acheni hiyo ufala it's 21st century walahi mĩario ya beti ĩrĩa arakĩa address ruth wa mamu akĩmũria atige ũpettiness na ũrimũ macio nĩ maũndũ mahĩtũkĩtwo nĩ mahinda kanitha nĩ wa ngai no ti wa mũndũ liz mũgo O nake akiuga you look gorgeous lakini ati ulichokozana wewe, agĩtheka na kuga macelebs nĩ mũratũma mandi kũnyitane mũno. Biti agĩteanĩria na kũrega atĩ Ken acogothete Ruth wa mamu na kuga atĩ ũcogothi wakwa nĩ gũthiĩ kanitha-inĩ wa Ngai kũrĩa pasta wakuo nĩ mũrata wakwa wa mĩaka kenda na je ningepewa cheo, akiuga ke athire tu kanitha wa pasta ũrĩa moyaine ta arata a mĩaka mĩingĩ even though

on peace otherwise na ũmbaya biti wa my thakĩra biti ũndũ ũrĩa angĩka wa bata mũno nĩ gwĩthema handũ marahũcikana na Ruth wa mamu amu na akorwo rĩrĩa amwona ironda ciake cia ruo nĩ irurumũkaga akiuga kanitha nĩ nyingĩ iria biti angĩkorwo agĩthiĩ Kikuyu Daily News subscribe